eh ri xile na ku mperisa hinkwako la mi nga kona la vulavulaka hi biba capital so guys ka video leyiwani eh na ta mi kombisa tindlela tinharhu leti makete fambaka hi yona so hina tindlela ta yi three guys tindlela tinharhu eh treasure xiputukezi so makete u ya henhla u tlhela u ya hansi na ku ya masayitini so u doge trash so mara hina loko hi trade hi langisa ngopfu ka leyi na leyi so leyiwani hi veka box ntsena and then hi hambana na yona because market a wu le ku fambeni so market ya masayitini so ayi market yeleyo yi tikomba ku a va se dizi tirha swa ku ya henhla kumbe hansi so lexi xi endlaku u huma ka yona okay so eh loko ma ka structure guys loko ma ka structure a ma fambele ya ya ya, ya market eh ni mtsalele swona hi xiputukezi lawani so this is higher high higher low higher high higher low higher high higher low wena u ta yi dyondza hi xiputukezi ni ku tsalele swona hi xiputukezi so ku humelela yini guys loko market u famba u ya henhla u tlhela u vuya u tlhela u ya henhla loko u dlaya point u leni hi vitana ku i break of structure hi vitana ku i dlayini a stra va ri hi xiputukezi stratura i dlaye structure lawani so loko i dlaye structure hi ta levula leyi ku ini break of structure this is a break of structure so i dlaye a stratura la structure hi xiputukezi guys mi ta ta ni correcta hi xiputukezi so leswi humelelaka loko heta ku dlaya i ya henhla and then i vuya loko i vuya i tlhela i dlaya point leyi la la henhla i vuta ku rini it's another break of structure so i dlaye structure futhi so i tlhela i dlaya yini i dlaya structure so njalo njalo guys so market u famba hi ndlela yaleyo and then loko u vuya la ka site leri loko market u ya hansi u ya henhla u ya hansi u dlaya point leyi hi vitana ku rini i break of structure so i tlhe ya henhla i tlhe ya hansi hi vitana ku rini i break of structure so no la ta mi komba ku ntsena ku makete u famba kanjhani lana guys no la ta mi komba ku makete u famba kanjhani and then ta tlhe ni mi komba ku hi swi endlisa ku yini nala ta mi komba ku makete u famba njhani and then u tlhe u ya henhla loko u vuya u dlaya hi reyini i break of structure so makete u ta tshama u kha u endla yini u kha u endla sweswo wena lexi fanele u xi endla i ku swi lava u swi tiva ku okay structure xi makiwa njhani structure xi makiwa njhani so laha no la ta mi komba ntsena na ta mi komba eka ka market real in real market i'm still gonna show you ku ri market u u maka kanjani so laha no la ta mi komba ntsena ku hi endlisa ku yini so u ta tlhela u vona ku okay leyini i break of structure why leyi ku ri break of structure because market u sukile u ta dlaya point leyi la hansi la so hi vitana ku break of structure so ni ta komba ku loko hi ri ku yi endleni hi endla njhani okay wa ni cheka laha ku na swin'wana ni swi lavaka ah, when okay yes the highlighter so utavela ku okay utaenda so so just ku komba ku okay this is market u famba so so that u nga rivali u swi vona ku oh, okay market u le ku fambeni hi ndlela leyi okay so makete u famba so guys ni ta tlhe ni repeata futhi leyi i ya henhla makete u ya hansi leyi a yi trade a yi tshika loko makete u ya masayitini a wu tshika so loko makete u ya u ya henhla u vuya u ya hansi so tlhe u vuya u dlaya a point leli u ya henhla u tlhe u vuya u tlhela ya henhla u tlhela vuya so hi famba hi kha hi maka ku okay this is a break of structure this is a break of structure na lawani same thing break of structure yimela market wu vuya henhla and then hi xavisa la ka demand u ya ehla ya hansi u tlhela u ya henhla hi xavisa la ka demand u tlhela ya hansi njalo njalo guys njalo njalo so so swi lava swi tiva ku makete wu famba hi ndlela yeleyo so ka video leyiwani ni mi komba ntsena ku ku na trage wa maparta trage wa maparta ya ku sungula makete ya henhla ya vumbirhi makete ya hansi and then ku na leyi ya ku famba ya masayiti so a ni la ta tatela tatela swilo guys ni lava ku u tlhe u yi funda kahle video leyi u swi tiva ku okay ku na ni ni ku tsalele swona hi xiputukezi laha ni ku tsalele swona hi xiputukezi guys ni ku tsalele swona hi xiputukezi u ta u ta kota ku swona u ni susa leswi u ta kota swona so alta maj alta alta maj alta exi mi ta ni rivalela because hi xiputukezi a ni xi tivi so u ta swi vona wena ni ku tsalele hi xiputukezi ni tlhela ni ku komba swa ku leyi tendency ya di alta and then tendency ya di gueda a ni tivi kumbe ni vule swona so i ya hansi guys so lawa i market ya treasy so ka video leyi landzelaka ni ta ku komba ku ri leyi hi trader ka njhani ni tlhela ni va ni ku komba swa ku leyi hi trader ka njhani ni tlhela ni va ni ku komba swa ku leyi wa yi tshika leyi u yi avoida ka njhani u maka ka njhani ni ta ku komba yo ka straight ka market real na leyi ni ta ku komba yo straight ka market real na leyi ni ta ku komba ka, eh, eh, ka market real

a lexa kona a a, a buku u kuma buku ya nyuwani u ti fakela ti u ti tsalela we swa ku okay makete u famba so makete u famba so hambi u swi tsala swa ku okay ku na treji ku na treji yo a tindlela leti makete u fambaka yona wa vo just ku wena u ti tsundzuxa swa ku okay u nga swi rivali swi leswi just ku ti tsundzuxa wena swa ku swilo leswi nga swi rivali so this is the basic guys la is hi xilungu va ri tse summary no, no swi komisa ni ku komba ku okay makete u famba hi tindlela tinharhu a wu nge wu kumi makete u famba hi ndlela yin'wana hi yona leyi u ya henhla u ya hansi kumbe u ya masayitini i trage wa wa wa wa wa leswa kona so swi lava u swi tiva guys ni kombela ku swilo leswi u swi buka kahle u nga swi jahi u tikombe u swi tsala kahle ku okay makete ya henhla u ya hansi u ya henhla u dlaya point leli u tlhela u ya hansi u ya henhla u dlaya point leli so na ta komba kahle ka ri ka market real ka market real guys so please ni kombe ku cheka video leyiwani and then ta mi endlela yin'wana ni mi komba ni ku komba aparta leyi laha ni ku komba parta leyi la se ni tlhela ni komba na parta leyi loko se yi vuya la hansi ni komba ku hi trade njhani ku hi ta kota ku ya henhla u maka njhani leyi ya hansi demand ya wena u ya henhla njalo njalo ka so ta komba na laha ni ta komba ku makete u ya ehla u khuphuka u yehla u khuphuka u ta lana u ya hansi njalo njalo njalo njalo guys ni ta ku komba so laha no la chance ku komba ku okay market u famba hi tindlela ta treasure treasure wa tona guys you can see